Gaty bir ulakan ders. Bu gürrüňde halamyn eşitdik, hala eşitmesek hemmämiziň başymyzda bar zat. İnsanyň dört merhelesi bar. Biri enesiniň göwresi. Hemmämiz eneň göwresindedik bir wagt. Enäň göwresindeka çaga näme pikir etýä? Çaga pikir etýä, hemme zat şu enäň göwresimika diýýä. Daşaryk çyksa ölermika diýýä. Şu mahal göwredäki çaga şu älem-jahandan, dag, ýer, göň, ynsanlardan habary barmy? Ýok. Hemme zat şu enäň göwresimika diýip dur. Özi-de hoş şo takda. Dünýä gelýä, görýä älem-jahany özüňiz gözümiz görşümiz ýanak. Ýer, göň, asman, ýyldyz, görsek bir topar zatla bar. Deslapky enäň göwresi, ikilenjisi ýeresi, ikilenjisi dünýä. Üçülenji bir merhele bar, o-da ýeresi, barzah. Kyýamat bilen dünýäň arasy. Ol mundan-da giňräk ýer. Ruh çykýar, ruh çykanda ajaýyplary görjek. Çün her kim şu mahala çenli merhum bolupdyr, garyndaşymyzdan beýlekiden ýedi gat asmanyň üstüne çykýar ruhlar. Soňram ýene barmaly ýerine barýa. Bir asmanlary geçirýä, ajaýyplary görýä. Biz şu mahal görmänimiz bilen ruhumyz çykanyny görýä. Çün, barzah dünýeden geçemizde tä kyýamata çenli bi dünýeden giňräk. Çenança şu dünýe giňräkdi enemiziň göwresine nisbeten. Oham kyýamat diýip bir gürrüň ma, ol barzahdan näbeter giňräk ýer. Ahyryn merhele. Bitin insanlyň ahyryn merhelesi. Enäň göwresi dünýe O ham barzah, barzah diýýäni kyýamat bilen dünýäň arasy. Ondan beter giňräk kyýamat güni. Indi şula öwmüzde bar, ruhumyz çykanda-da görýäs, ýöne ruh çykandan soňram göreňde, ah, oh, eý, bu zatlar diýenimiziň peýdasy ýok. Näme diýip? Wagt geçýär. Fursat tamam bolýar. Emma şu ajaýyplary şu mahal görseň, we bu mahal nähilli göreýin men? Bu mahal Kurany Kerimden görüp bilýäň. Bu mahal Resulullahyň sözünden görüp bilýäň. Hezreti Mevlana Hanafi mezhepde bir alym adam ol näme diýýä? Saýeýi ýezdan bowat bendeýi Huda, murdeýi in alem o zendeýi Huda. Damene u gir zut ter bigoman. Tarehi ez afeti ahyr zaman. Bir Hudaýyň dostuny tap, bir Ewliýaullah'y tap, bir Hudaýa aşyk adam tap, gije-gündiz Hudaýyň yşkyny gezip ýören adam tap, syndan ýabyş göýberme, ahyr zamanyň äfetinden dynarsyň diýipdir. Tä iň köýanky şeýtana şeýtana meňzeş adamlaň tüssesi, tozany, aňry bär zady ba, şony gözüň öwünden aýyrsyn, galbyň öwünden aýyrsyn, galbyň saf bolsun, ajaýyplar görersiň şonda, ondan bäri görüp bilmersiň. Pikre galyp, günüň güýmep, güýmenme diýipdir. Basymrak ýabyş Hudaýtagalaň bir Aşyk adamlaň birine ýabyş! Taýynki ol gözüňde we kalbyň öwündäki tozallar sübürsin, tüsseler sübürsin, aýna ýanjak atyp goýsun gözüňi we kalbyňy. Onda ajaýyp görersiň. Hulasa, bir gürrüň öwrüläýin. Şol ajaýyby hemme kişi görýä, kafyr musulman, haçan? Ruh çykandan soňra. Hoşabahal ol adamyke, ruhy çykmaka Kurany Kerimiň ajaýyplaryny görüp, ynanyp, Hudaýyň yşky bilen jany çykyp gitse, gönenen ol adam, we wa-weýla ol adamyke, ruhy çykyk gitmeli, Hudaýyndan gafyl bolup we Hudaýyň Kelamyndan gafyl bolup, ebedi kösenje we ökünjiň içine girmeli, wa-weýla ol adamdan!